ndi masiari ndi khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya vhaswa na mvelele ṋamusi ṋamusi nga ḽavhuṋa vha zwi ḓivha ḽavhuṋa ḽa uvhili kha uno ṅwedzi washu wa ṱhangule ṅwaha kha ḓivhone wa gidi mbili fumbili fhedzi ya ḓuvha ndi ḓuvha ḽa vhufumi eh, na vhuraru kha uno ṅwedzi washu eh, wa ṱhangule ndi a kholwa zwo ri hanefho hune vhone vha vhone vha khou ṱwa eh, zwavhuḓi vhukuma honeha vha tshi khou ralisa phanḓa no ita maga oṱhe e, e, ndi khou amba u tevhedza maga oṱhe ane a ita uri vhone vha sale vho tsireledzea vhukuma kha tshino tshitzhili tsha covid-19 vho zwi pfha ndo vha ṱanganedza nga ḓinga ḽa vhuḓi vhukuma i ḽi khou bva kha ene venḓa boy poet vho mu pfha tshi khou ḓa tshi khou ri eh dada ndi coronavirus a huna na zwiṅwe u khou ri ro zhakwa ro welwa fhedzi vhasali havho a uri vhone vha swikela hone vha ḓiwana vha muthu u tsireledzea ngo tevhela hoṱhe maga ane ra khou ralo u vhudzwa hoṱhe hoṱhe hune ra vha ri hone i khou amba uri zwihulusa ine ya khou ralo bviswa zwa zwino i tshi khou itela uri nṋe na vhone ri vhe vho tsireledzeaho ndi a khola zwo vha ḓiphina vhukuma eh, vhegeni yo fhira musi ri khou lavhelesa eh, zwine zwa itwe na zwine zwa sa itwe eh, kha uno ṅwedzi washu wa ṱhangule iyo yo tovha mvula tshinga ya houno ṅwedzi kha mbaḓa ndi vha mbudze zwileludzi zwileludzi zwashu zwa vhudavhidzani kha ri lavhelese hanefhala kha siaṱari lashu la facebook ndi mutala fm for you for all instagram mutala fm for you for all vha songo dovha hafhu vha hangwa fhala kha twitter ndi kha at mutala fm for you for all nga u tala vha songo dovha hafhu vha hangwa na wa youtube channel ndi mutala fm for you for all nṋe fhano nḓuni dza khashe vhangwana kha email ya the african child at gmail com nga u to ralo izwo vha songo angwa zwori ho ḓo vha na tshanduko vhukuma vhukatini ha website yashu na dzi email dza vhoriṋe website a vha tsha shumisa iḽa hai zwa zwino vhane vha shumisa www mutalafm org nga u tou ralo email ndo vha vhudza uri iḽa ya mudaup at mutalafm co za a i tsha shuma vhone nṋe vhangwa na kha the african child at gmail com ndi a kholwa zwo vhoḓiphina vhukuma nga mbekanyamushumo dzoṱhe u vhuya u bva um khombo vhuya u bva tsha sonda um haningei kha mactoni um u vhuya u swikela um na ṋamusi na matshelo ndi a kholwa zwo vha kha ḓiphina vhukuma um musi vha tshi ḓo ralo ṱanganedza mafhungo o iteaho vhukuma bva tshi vhege ya thoma eh, na ene vidzhiwa ramarumo fhedzi aḽa ri litshi vho ri i hai wa u sina na mini eh, sa golodo mbo ḓi vha khou vha ḓisela eh, wone muvango wa vhege fhedzi yavho izwo ndi izwo kha vha ri yo rengisa ri tshi vhuya a huna na zwiṅwe mbo ḓi tou fombe kha fhungo ḽashu ḽa ḓuvha ḽa ṋamusi nṋe ndi vha funa zwone ri ṱuwa nga ine nḓila This station is now the ultimate power in the universe.
kha muhasho na vhathetshelesi u maanḓafhadza vhafumakadzi ndi mushumo wa vhafumakadzi nga tshavho muthu u vha tshipondwa musi a sa koni u ḓiṱunḓela musi a sa koni u ḓishavhedza zwiambaro kha hoyunoni ṅwedzi ri tshi elelwa mazhaka nḓila a vhafumakadzi nṋe ndo vha ndi tshi khou ri mufumakadzi na muswa kha fariwe nga tshanḓa a takuwe a vhe dokotela a takuwe a vhe accountant a takuwe a vhe murungi a vhe mulimi a takuwe a vhe ramabindu ndi yone ri tshi ḓo ambara ri riṋe sa vhafumakadzi ro pembela ri tshi bveledza vhaṅwe vhafumakadzi
kha ri ṱutshela mukhwa wo tambudza vhafumakadzi vha afurika tshipembe nga hoyini ṅwedzi wa ṱhangule mutale fm i pembelela ṅwedzi wa vhafumakadzi hashtag for you for all va gpm media group va ri walala wa sala hina walala wa sala wethu ri khou amba nga muṱaṱisano wa vha funanaho havhaḽa vha funanaho zwi ngomu muṱaṱisano u kati nahone vhafunani vha khou ralo vinyuwa hu itela uri vha kone u eḓela maungani longe vhusiku vhuthihi u nakisedzwa mavhudzi na zwifhaṱuwo u fota zwinepe zwa unlimited lwa awara yoṱhe ndi sa hangwe u ambara zwikipa zwa mahala kha vha ise phanḓa na u ramba ḽa tshuka kha mashaka dzikhonani na vhaḽa vho no tamba vhone na mufunwa wavho uri vha like tshinepe tshavho tshi re kha facebook page ya gpm media group hashtag risa tshumelo vhathuni
ndi khou dovha hafhu nda vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya vhaswa na mvele na musi nga ḽa vhuṋa ḓuvha ḽa vhufumi na vhuraru ṅwaha wa kha ḓivhone wa gidimbili fumbili a huna na zwiṅwe nṋe ndi khou- ndi khou- ndi khou vha ṱanganedza ndi khou dovha nda ndi khou vha ṱanganedza ndi vha funa zwone um mastermind lu dzula zwi amba uri mbekanyamushumo ipfhi mbekanyamushumo nge vhone vha dzula vha tielela ezwo na nṋe ndi khou ḓi amba uri ndi khou vha funa ndi khou vha funela zwezwo hone ndi khou ḓi vha funa livhuwa vhone vho tou nanga um ndi khou amba uri ndi khou tou livhuwa u tou nanga havho um mutala f m vha ri ndi khou tou nyanga tou thetshelisa wono ṅwana wa muafrika nṋe ndi khou ri na musi ri ḓo ḓiphina vhukuma kha ino mbekanyamushumo ngauri khou tou lavhelesa um miṱa mivhili um ndi nga tou ralo khou lavhelesa um miṱa mivhili nga nḓila ino muthu a nga ḓivhusa zwo miṱa mivhili ṅwana wa muafrika u khou amba uri mini ndi tshiri miṱa mivhili vhashu ndi khou amba uri na musi ri khou lavhelesai um muṱa wa musanda um kana nnḓu ya, ya, ya musanda nnḓu ya vhuhosini ra dovha hafhu ra ra lavhelesa ntshilise kha vhampfarele kha uyo mungo wo dzhenelaho fhedzi nda kha ḓi amba uri ri khou sedza nnḓu ya vhuhosi ra dovha hafhu ra sedza na nnḓu inei um eh, zwi ri zwi tea amba nga tshivenḓa pfhi ndi nnḓu ya vhasiwana ri tshi khou sedza mini ri khou sedza maitele a zwithu na kuambele zwihulusa na luambo uri vha fhambana vha tshi dafhi ndi khou amba vha kha vha mpfarele ndi khou amba muthu zwawe muthu phepho na hoyu wa wa wa dzofa ḽa vhosini vha fhambana na vha fhambana fhi avha vhathu ndi khou amba kha kutshilele ra dovha hafhu ramba nga maanḓesa ro sedza kuambele eh, kuambele kuambele eh, ri khou amba nḓila ine ra shumisa ngayo luambo avha vhathu vha fhambana ngafhi hone kha vha ri ri tea u thoma u lavhelesa um hafhaḽa kha ṱhoho dza muḓi nṋe ri a zwi ḓivha zwo ri ro no ḓi zwi guda kha mbekanyamushumo yo fhira uri hangei musanda um eh, hu pfhi musanda musi hu na makhotsi munene um eh, hu na makhotsi munene ha vha na khadzi ha ḓi dovha hafhu ha vha na vhashumeli um na muṱanuni na madzhinda um na mabvonda nga u to ralo ndi afho ndi yone utshi pfhi musanda ende vha songo wango zwa musanda uvhi musanda hu si tshikona um hu si na na vhadzulapo hafho fhethu ndi yone utshi pfhi musanda fhedzi kha ri ḓo lavhelesa nnḓu ya vhasiwana nnḓu ya vhasiwa ineyi um arali zwithu zwo dzudzana nga ngona kana u songo to vha vhona nyimele vho dzi si dzavhuḓi ri ḓo wana mme khotsi um vhana na vhaḓulu hanefho muḓini zwino kha ri ḓo lavhelesa vhori afha vhathu vha fhambana zwi tshi ḓafhi u musi zwi tshi ḓa kha nḓila ya ya kualusele hu pfhi vhana vha musanda na vhana um vha vhasiwana vho fhambana vhukuma muthu a nga ḓivhisa zwo uri vho fhambana nga nḓila-ḓe vha fhambana nga nḓila ine vha aluswa ngavho vhana vha musanda ri a zwi ḓa zwo uri hu na hune vha sa ye hone hu na hune vha sa swiki ngeno i Eh, eh, eh, vha vhasiwana vha tshi swika u fana na kha vhaṱhanga vhashu vhaṱhanga vha musanda a vha yi mulani honeha vha vhasiwana mulani vha yaya ndi khou amba hezwiḽa kale vhoyi ndi khou amba nga mvelele yashu ya tshivenḓa ya kale thi khou amba vho ehe zwino zwa zwino khou amba eh, nga mvelo yashu ya tshivenḓa ra dovha hafho hapfi hu na phambano khulu vhukuma vhukati na ṅwana wa musiwana na wa, wa musidzana na vonda heḽi na hafhanoni musanda ano maḓuvha ri a zwi ḓivha uri na musi ri khou lavhelesa vhutshilo ano maḓuvha avhala vha ngei nnḓa vha ambara nga nḓila ine vha funa ndi khou amba havha vhasiwana zwi zwipfufhi ndi amba izwa nṱha ha magona vha ambara na marukhu vha ambara fhedzi a kha ri ḓo lavhelesa uri aya mavonḓa musanda a tou tshila nga nḓila ifhio mavonḓa musanda vha hashu haiwa vha tshila nga nḓila ini ine vha ṱhonifhisea hu tendwa u pfhi khadzi i vha laya uri musi vha nnḓa vha vha vha khou ralo u imelela kana u ṱana nḓila ya mvelele yavho sa vhavenḓa na, na mvelele yavho ya vhuhosi zwa amba uri haiwa a u lavhelwa uri eh, vonda ḽi wanale ḽo ambara vhurukhu honeha vho vhurukhu kana tshi tshikete eh, eh, vhurukhu ro no ḓi vhu bvisa ngori a ḽi lavheli u ambara vhurukhu zwi amba zwitshi tshikete a tshi lavheli uri tshi vhe tshi nṱha ngeno ha ha magona haiwa tshi tea vha tshi fhasi ya magona u tsa fhasi hone ane ḽi bvo nnḓa ḽa dovha hafhu ḽa fhambana vhukuma ne ḽia ḽa nnḓa na- na uḽa wa wa nnḓu ya ya vhusiwana kana eh, ndi nga tou ri vha ḽa vha nnḓa eh, ndi vha nnḓa eh, ri nga tou ri vha nnḓa eh, u fhambana zwihulusa ri tshi ḓa na kha mafhungo ane ya kuambarele ngauri hoḽa wa musanda ndi muthu anei kanini hai hafhanoni zwanḓa zwawe ndi khou amba ndi nga to zwishasha ho vhe zwa sa tei u vhonwa hai zwishasha zwawe na khana yawe yo vha i sa tei u vhonala zwi amba zwa a tshi tea u ambara zwithu zwilapfhu nahone zwine zwa zwa thivha na khana yawe vha khou zwi pfa zwo zwo fhambana vhukuma ngone ya vhaḽa vhaṅwe vha nnḓa vhoi hai hana na khakhathi u ya ḓi ambara vhurukhu na tshithu tshipfufhi u a ḓi ambara na khana ya sala nnḓa o vha a tshi pfha khakhea fhedzi hoyu wa musanda haiwa wa vha zwi tou vha muila a zwi itiwi hai a zwi itiwi na luthihi u vha o u vha o fhingula ee u vha o fhingula o ita hezwo fhedzi a kha ri ḓo lavhelesa hoyunoni wa muṱhannga uri u fhambana hani dzhinda ḽa ḽa hafha musanda dzhinda ḽi fhambana hani na uḽa muthannga e ane a khou aluwa wa musiwana fhaḽa muḓini kha ri ḓo lavhelesa uri nḓila ya kualutshele i fhambanani ndo ḓi amba uri a uḽa vho wa fhaḽa muḓini ene muḽani u yaya fhedzi uyu ha ivha zhinda muḽani a lili a lili ndi khou ambavho nga mvele yashu sa vhavenḓa ya kale kaleni hu tshi khou pfhi ḽone a ḽi a ḽi tei ya muḽani zwino kha ḓo dovha hafhu ri lavhelesa uri hanya mazhinda a dovha hafhu a fhambanani rine roṱhe ri a zwi ḓivha zwa uri ma, ma, eh, mazinda ayi tshikona a vha tshini vha tshina nga tshifhinga tsha madakalo zwezwiḽa eh, o tou takalavo a tshi khou yo tshina fhedzi eh, a si vhathu vhane vha ḓo tou vha wana eh, vha tshi pfhi vha kha tshigwada tsha, tsha, tsha shango ḽigede vha khou tshina tshikona hayi tshikona tshi tshinwa nga havhaḽa zwa amba uri mini hu na zwinzhi vhukuma zwine zwa itwa nga mazinda zwine havhaḽa vhannḓa a vha zwi iti kana hu na zwinzhi vhukuma zwine zwa itwa nga havhaḽa vhannḓa ngeno mazinda vha sa zwi iti u fana zwezwo um zwa zwa zwa u tshina tshi tshikona ene nga mvelele yashu ya tshivenḓa u tea u tshikona u tea u tshi tshina fhedziha vha nga si mu wane a tshi khou tshina um eh a tshi khou tshina tshikona eh tsha khuvhe arali u tshi khou vheiwa khosi ngei khuvhe hayi ndi khosi vhonaye eh u ḓi tou fhelekedza tsho vhea ha tshini tshikona ndi ye nḓila ine vha fhambana ngayo vha dovha hafhu vha fhambana nga nḓila ya uri ee eh, hono wa muṱhangai musi a tshi vho ṱoḓa mufarisi hai ha sukutu mbo ḓi tou ri o wana mufarisi ngori o mbo ḓi mu tshinya fhelekedzwa haiwa zwa nge musanda eh, eh, zwi tou vha na ndunzhe ndunzhe zwi a lunzhedzwa um zwi tou lunzhedzwa vhukuma um zwi lunzhedzwa sa luṱomola tsiye vha hashu thomo vhuya afha a vhudza makhadzi kana a vhudza khotsi munene a ri nṋe ndo vhona mani hafhaḽa ndi zwona zwine nda amba zwi khou ri humisela ngei kha u remelwa mutanda ha kona u takuwa havha vha ya vha amba ngei kana ha itwavho vhuṱambo hune khovho vhuṱambo vha tea vha na vhuṱanzi uri hoyo ane o vhoniwa u ḓo ḓa fhedzi a zwi fhambanisa nga kule ngauri houḽa awo wa nnḓu ya vhasiwanae hai ene u ḓi to ya vha ḓi to ambisana nga tshavho kana a ḓi to ya rumelavo vhathu vha ḓi to ya vha ambisa fhedziha zwihulusa ndi zwa uri hangeno musanda vha ya tou ṋangela hangei vho eh, vha sa tou ṋangela Eh, u ya ḓi to takuwa iwe wari hai nṋe ndi khou humbela uri vhathu um vha ye vha nyambele vho hafhaḽa kana nṋe ndo no khakhisea ndo no tshinya hafhaḽa ro no tshinya na nṋe na houḽa muthu ndi ya nḓila ine um eh, vhana vha fhambana ngayo ro sedza wa muṱhangana wa musidzana wa nnḓu ya vhusiwana na nnḓu ya vhuhosini ndi ye nḓila ine vhathu um vha fhambana ngayo zwino khombo ḓi ya ra lavhelesa um nḓila inei musi zwezwi um muthu o ṱuwa nḓila ine zwithu zwa tshimbidzwa ngayo roṱhe ri a zwi ḓivha um zwa uri vha vha vha nnḓu ya vhasiwana hai hu ḓi tou vha na mavhiḓa a vhoṱhe fhedzi hai avha vha vhuhosini haiwa hii hu ḓi tou vha na tshiendelu tshavho tshine kanzhi hai a tshi wane ndi fhethu mudavhini kana khagala hai tshi tea vha zwikwarani dzi thavhani tsini na milambo huṅwe vha ḓi tou ri hafhaḽa ndi zwifhoni vha khou zwi pfha nga yeneyo nḓila zwino pfhi zwi fhambana nga nḓila ḓe zwi fhambana nga nḓila ya uri riṋe ri a zwi ḓivha zwa uri havha vha musanda um vha ya vhulungwa a vha vhulungwi nga vhathu vhoṱhe nga nḓila ya hone fhedzi ai vhathu vhanzhi ndi tshi ralo vha nga zwithu zwipfe ee mutshitshilisi wanga ni nda mufunesa mafhungo ndi ane uri houḽa um eh, havha vha nnḓu ya vhuhosi um a vha vhulungwi ho dzhenela a vha vhulungwi nga muṅwe na muṅwe a vha vhulungwi nga musiwana a vha vhulungwi nga mutsinda hai um maitele kheya a hone hapfi hu na muthu wa musanda u ṱuwaho u zwihulusa zwi itele zwa kha hanevhaḽa vhane vha tou bva tshidzikini dzikini tsha nnḓu ya vhuhosini zwi amba zwori mafhungo a hone um vhukati ha vhege ya sano maḓuvha ra zwi ri na dzi thabelo dzashu muthu u ḓo ḓivha a khou ya thabeleni u bva haneyo maḓuvha a thabelo vhuyo swikela hu tshi pfhi mbulungu khaṅwe ha pfhi ndi ya mugivhela nga masia ri nga two tshine tsha vhone tsho ri hanefha vhukati lushaka lone lune lu ḓo mbo ḓi ita mushumo wavho riṋe ri ḓo mbo ḓi ita uri ri tshiya um eh, nga ḓuvha ḽa mbulungo nga mugivhela ra ḓiya mushumo dendene ra dzhena zwa tshimbila mara ri tshi fhedza pfhi vhathu kha vha tamba zwanḓa vhale riṋe ro no fhedza mushumo washu vha khou zwi pfha ndi ye nḓila ine ya fhambana ngazwo ngori kha vho riṋe ha kha vho riṋe mavhiḓani a hone hu dzhena muṅwe na muṅwe fhedzi ya tshiende lu haiwa a zwi iti ngo ralo hone a na ngei kaleni muthu a sa fhedzi vho maḓuvha maṱanu ya kha maṱanu na mavhili haiwa mara mararu ya kha maṋa kha maṱanu o vha o vha a tshi vha o luga ndi tshi luswa ngani nda funesa kha vha ri ndi yo nwa maḓi ndi tshi vhuya na na zwiṅwe ndi lavhelesa milaedza ya vhone vha i rumela kha zwileludzi zwashu zwa vhudavhidzani ra lolo lavhelesa vhaḽa vhane vha khou ralo pembela maḓuvha vho a mabebo ra kona u gomedzana ino mbekanyamushumo nṋe ndi vha funa zwone ri yo nwa maḓi nga ino nḓila
uyo ndi mungo wa dzipani dzi no khou baga magontsi na dzikhekhe zwa kilasi ya u fhedzisela alus bakery ndi vhone havhala vho no baga zwikunsi zwino no khelela na musi u tshi khou fhira nanga khoro ndi khou amba hezwiḽa zwi no dzedzisa muneiba o sia tshawe tshiṱofo hayani vha ita zwikonsi dzikhekhe dzimafini mabesikitsi ah nahone wamba ndi u pfa nungo mani vhone kha vha dzhene nḓilani vha ye thohoyandou p west house number 639 kana vha fonele 0614197435 arali vha tshi tou vha na data kha vha ambe naye kha 082 073 7605 zwi khou nukhelela thi Mm, so tasty. alus bakery the best in town
ṅwana wa afrika u ḓivha zwinzhi zwi tshi ḓa kha mvelele yashu sa vhavenḓa the african child aka patrick wa mudau u ḓa na mbekanyamushumo ya vhaswa na mvelele ḽa vhuna ḽiṅwe na ḽiṅwe ndi u bva kha awara ya vhuvhili u swika awara ya vhuraru Your, your online radio. The new online radio that makes you happy. nṋe ndi kha ḓi vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya vhaswa na mvelele a ri o to swikela he vhone vha um vha swikela hune vha sendela tsini na welesi yavho zwino ha vha songa vha vha na thaidzo e, tv a zwi ḓivha hafhaḽa kha youtube wa huna na zwiṅwe kana kha website yashu ine ya vha www mutale eh, org hafho vhone vha swikela hone vha tou wana mbekanyamushumo dzashu dzoṱhe na dzo fhiraho na ya vhegeni fhiraho vha i wana hafho eh, fhedzi ana hanefhaḽa kha youtube channel ine ya vha mutale fm vhone vha swika vha subscribe hanefho vhone vha swika hafho vha ṱela kana vha ralo thetshelesa mbekanyamushumo dzashu dzo no fhiraho na enei vha ḓo ḓi wana ri wone vhone vho to swikela he vha sendela tsini ya vhulesi yavho zwa zwino fhedzi a kha mbo ḓi nda yo lavhelesa milaedza yavho ye vhone vha i rumela kho ḽa muṅwe muleka khou bva hane tshipale eh, nga neyo a ri nṋe ndi khou nthetshelesa ndi hafhanoni tshilamba um eh, ndi khou ḓiphina vhukuma na musi ndo gudesa zwinzhi vhukuma uri riṋe ro fhambana vhukuma na vhathu um eh, vha nnḓu ya vhuhosini a ri a ah, hai khe zwiḽa muṅwe mulaedza khou bva kha maudupu mulanseni ndi a ri ṅwana wa maafurika ndo ni thetshelesa nṋe ndi hanefha thengwe matshitshete we ṋamusi ndo guda vhukuma nṋe nda sa zwi ḓivhi um zwa uri eh vhathanga vha vhuhosini huna hune vha sa swike ngeno eh vha vhasiwana vha tshi swika khola mwa muledza ri nṋe ndi phi nṋe tshoko tshoko tshedza ndi khou nthetshelesa ndi hafha noni tshakadza ṅwana wa afrika nṋe ndi khou ḓiphina zwo tamba lini ṋamusi nga heḽino ḓuvha a ri ndi khou fara vhathu vha tevhela ari ndi khou fara vusani na tshifhiwa uri u khou fara vusani na tshifhiwa nṋe ri khou raiwa ha vhathu um eh, nṋe tshekotsheko tshi edza uri u khou vha fara vha vhe na ḓuvha ḽavhuḓi na musi vha ḓiphine vhukuma um eh, fhedzi a khou ḽa muṅwe mulaedza u khou bva kha zulu girl a ri nṋe ndi pfhi zulu girl ndi khou ni thetshelesa ndi hafhanoni mulodi nṱha ha thavha tsini na mudavhi eh, wa bola nṋe ndi khou ri ndi khou ḓiphina vhukuma na musi nga ino mbekanyamushumo ende u gudesa zwinzhi vhukuma ṅwana wa afrika isani phanḓa ngo ri gudisa zwinzhi kha vhege kha vhege hai nṋe nda ri haiwa na na na zwiṅwe nṋe ndi khou ita zwe nda laidzelwa zwone vhadzisanywa mabambiri vha vho to nthumela u ita zwezwi eh, zulugelo kha ḽa muṅwe mulaedza u tshi khou bva hanefhala kha maḓa vha khou ḓana ri nṋe ndi ngeno mukula ṅwana wa maafrika ndi khou ni thetshelesa ndi khou ḓiphina vhukuma ṋamusi nga ha ino mbekanyamushumo hone a ndi khou tama u lumelisa vhathu vha tevhelaho ari ndi khou fara londi ro fhiwa dembe ari ndi sangwi hafhu na roṋe wa thiri khola muṅwe mulaedza u tshi khou bva kha lusani a ri nṋe ndi pfhi lusani res a ri ndi khou ni thetshelesa ndi hafhanoni bondwe a ri ṅwana mu afurika haiwa eh, isani phanḓa nga uri gudisa zwinzhi vhukuma eh, ri khou ḓiphina zwinzhi ri tou funa ino mbekanyamushumo isi tsha fhira nṋe nda ri haiwa nda vhuya nda engedza tshifhinga ndi vho ḓo tou khakhela ndi vho ḓo fhambanai e na na na vhadzudzanyi vha mabambiri lusani res ndi khou livhuesa vhoṱhe vhukuma vhathu vhe vha rumela um mulaedza yavho hafhanoni kha kha maseṱere ashu oṱhe zwa vhudavhidzani tshi ri khou ḽa muṅwe mulaedza u khou bva kha mm, oltar rabwanza riṋe ndi khou tama u ralo u takalela ḓuvha ḽa mabebo ḽa khaladzi yanga naho ḽo no fhira respect rabwanza o fara miṅwaha minzhi minzhi mulovha hai nṋe ri khou ri hanefho respect rabwanza o nona mini um mudzimu kha vha mutonde vha muila vhuthu tshi ri zwi mu nakele um zwi mu nakele nga u to ralo nṋe ndi khou ri um ndi khou livhuesa nga maanḓa vhathu vhoṱhe vhe vha swikela vha shela mulenzhe kha ino mbekanyamushumo mbekanyamushumo inoni i vha mbekanyamushumo nge vhone vha ralo u tilela u amba ha master mind um nga u to ralo tshile nṋe ndi khou ri vhone ndi vha funa zwone ndi vha funa zwone kha vha ri vha humbudze maga mavhili mararu ane vhone vha tea u a tevhedza uri vhone vha swikele vha vha muthu ane o tsireledzeaho vhane vha ḓitsireledza vhukuma musi zwi tshi ḓa khethini tshitshili tsha covid-19 kana yone coronavirus nṋe ndi khou tovha eletshedza kha mafhungo a u ḽa ndi zwe nda zwi amba mulo vho khou pfi tshikavhavhe um garlic jinja hezwo zwithu vhone kha vha swikelele hune vha dzulela u zwi shumisa vha nga to zwi nwa kana vha to zwi ḽa hu vha u sina tsho khakhea fhedziha hapfi maḓi o dudela kha vha tende u vuwa ngaho na eḓela ngaho izwo zwi ḓo vha thusa vhukuma u fhaṱa masole a muvhili wavho hapfi musi vhone vha tshi tou pfa ṱhoho i tshi rema um u ṱutshelwa nga dzangalelo ḽa zwiḽiwa e, zwilonda vhukatini ha mukulo e, hapfi dzungu na u sa vhona zwavhuḓi thaidzo ine yanga ndi ya maṱo u khou pfhi vhone kha mbo ḓi tou gidimela e, kha honoyo dokotela wavho kana sibadela tsha tsini vha swikela hafhu e, vha ite zwo teaho kana vha founedzela nomboro dzo teaho u wanulusa zwinzhi vhukuma uri arali e, vha, vha kha khombo yau nga kavhiwa nga vhulwadze ha covid-19 kana yone coronavirus ndi sa dovha hafhu nda hangwa Eh, u dovha hafhu no vha vhudza uri mask hei vha zwi ḓivha mask kha vha u ambare kha vha dzulele u ambara naho vha vha tshi khou ḓi ri zwino tshi khou limuwa ndi uri hu ḓo vha siwa ndeme nṋe ndi khou ri haiwa hei ri ḓo dovha hafhu ra tou pfha um nga vho ri rangaho phanḓa uri ri itisa hani vhone kha vha isa phanḓa no ambara mask nga u tou ralo thi ri nṋe ndi vha funa eh, zwa u tamba lini vhone kha ri dovha hafhu ri ṱangane um tshifhingani tshi ḓaho vha zwi ḓivha um nṋe ri ndi ṱangana na vhone ḽavhuṋa ḽiṅwe na ḽiṅwe musi tshifhinga ho vhukati ha awara ya vhuvhili na awara ya vhuraru ḽavhuṋa ḽiṅwe na ḽiṅwe ndi hafho hune nṋe na vhana vha ḓovha ri khou tou ralo u ḓiphina vhukuma ri khou ralo u gudisana zwidade zwezwiḽa eh, zwe ra gudiswa nga vhahuluhulu vho fhiraho thi ri ndi henefho hune nṋe na vhone ra ḓovha ri khou ralo u humbudzana zwa mulovha na mba mulovha thi vha sii fhedzi ahuna na mini ndi khou vha sia na ḓi nga ḽa vhuḓi vhukuma um ndi khou vha sia na machikos a tshi khou ḓa a tshi khou ri tshifhinga tshifhinga ndi tsha ndeme vhukuma nṋe nda vhona kha ri tshi shumise zwavhuḓi tshiṅwe na tshiṅwe tshine ra tshi ita ri tshi ite nga vhuḓifhinduli nṋe ndi khou ri nda ndo enda ndi vha funa zwone kha vha ḓiphine vhukuma nga ḽino ḓinga ḽa ḽa machikos a tshi khou ḓa a tshi khou ri tshifhiwa